Owacho ni notiyo e mochari to tich ma notimo ok ne mar loso ringruok to notiyo tich miluongo ni Malaysia. Matiende ni nitie maiti moko mane inyalo kel kiparo nosetho to pod koket kacha to yudo ka chapni. Maisha kuna, kuna wale watu ambao walikuwa wanapelekwa pale wakidhani wamefariki lakini bado wako walikuwa hai. Koro tijene en ni ka maiti ailano yudi to ne en kod le mogo ka tok wiye ka

Kumalizia. En ne en malizia. Ma pod kete ni ma chap ni no iloko kama to to wiye. To yedhe moko bende gitiyo go gichuore go ma koro noneno ka tijno berne o enjoy timo tijno mar malizia no. Kuna dawa ambayo alikuwa anazitumia, sasa alikuwa anafurahia kazi yake ya kumalizia. Makata kodonjo yudo jomusi kendo moko padho moko timre go nade mondo ne ma pod kiete ni mondo ywa oko kucha omalizia. Hata kama alipoingia pale wale ambao walikuwa wanaibana nini huko na pale alikuwa na kwa kofi ile Owacho ni notiyo tijno ma joma noparo nonego ne nyalo kalo ji mia adek joma nomalizia negi mokalo mia adek to chieng' mane ojok nowe tijni nopok obet piny kamoro kod lee mar kumalizia cha gotieno oketo lee piny to bet abeta piny oyweyo nindo moro midokwanye matindo boko nini orito mwili minyalo kel To nopo koneno ng'ato ka wuotho ka biro, ng'ama miyo. Aliona mtu kama anatembea mwanamke. To koneno lawe to paro ni ng'ani ne ng'ama nosega kel kar kae ka notho mane omalizia ne. Alipoona mavazi yake aliona kama huyu mtu ni mtu ambaye aliletwa hapa akamalizia. To mama ni nobira bira to konene to kwanyo le mar kumalizia cha. Ka mamano ochopo machiegni to oneno ka kor wiye onge, koro odong' adong'a gi lawe ka dok piny, to okelo lwete mondo omak godo lwet jagoni. To nomako lwete momoke kama to okone ni nyathi dhako wadwa, ninega anega kapod angima, to koro jok ma nonega kony koro obedo kod rem nikech in mane miya tho. Tiende ni mochari nitie joma oyudo ajali tikaka titero kiwe nosetho samoro pok chunygi ochot chutho. Moko bende osetho athoya to pod ringregi chapni. Koro magi tije ma notimo mondo ringregi go ling' moko bende samoro inyalo kel kiparo ni ringregi osetho ok giywe kata kamano ngima pod ni kuomgi. Koro en nomalizia ji aila go.

Owacho ni Yesu e ler mar piny. To ler mar Yesu Kristo ok inyal neno gi ringruok no. Ti inyalo nene kod chunyi. A Yesu paki. Eka winjo kowachi ni Ka ok Ruoth Nyasaye mogero ot, to tich jagedo en kayiem nono. Koro winj kama dwa tudo nino. Ringruok ma in godo midonjogo ema ni en ot Muma moro wacho ni en hekalu. Kinde moko nawacho ni nitiere gima iluongo ni chuny kata soul. En odak ei ringruogno. Wafwane Nyasaye. Koro chunyini ema nyalo neno ler mar Nyasaye to miyo ing'iyo ni Ot ma chunya odakie ni mondo alose obed maler manyalo moro chunya modak kuome ni. Mae momiyo napimo jamocharicha nikech ng'ama noneno ni to nose Malaysia to chako nene kobiro momose matiende ni ringruok nyalo nindo piny to chuny miluongo ni solcha to dong' ka ngima. Ae to inene, koro ng'ani ne neno chuncha ema noneno ni ng'at manosemalizia cha obiro ire. Aduong' odog ne Yesu. Koro ka ok wadwaro ler mar Yesu Kristo mondo dagi e ute mawa mondo Nyasaye olos ringrewa To chuny modak kuomwa ok nyal dak kama ler ne en owuon. Opak Yesu. Tiende ni kata in ka in e ot to imor ka odeno olosore maler iye ber. To ka in e ot To nyathi moro odhi oko kacha, uh, ot kae bende iyudo ka alot skuma bende nyocha nodong' no okotigo to wich nowilgo. Koro iyudo ka nitie harufu moko mopogore opogore. Kwa kwa nyumba mvuta mlisaidia pale na mboga ambayo iliyobaki, unaona kama nyumba ina harufu mbaya. Koro udi ma wadakie gi ma gin ringrewa Nyaka walosgi maler ne wach Nyasaye. Nyaka walosgi maler kod biro e lamo Nyasaye. Nyaka walosgi maler kod ikruok mar lemo masate. Mondo chunywa modak e ringrewagi giyud ka gidak kama owinjore. Au paki Yesu. Amen. Agone Nyasaye erokamano kuom wach Nyasaye mokelgo. Nashukuru Mungu. Kendo kapok watieko chutho, kama tujamalizia, to wabiro chung' malo mondo walam Nyasaye e wach mokel mondo Nyasaye orit ringrewa. Naomba tuamke juu tushukuru Mungu. Ringrewa ka Nyasaye orito to orite nyaka tuo ok donjie. Amen. Ringrewa ka Nyasaye orito, to omiyo ringrewa dum mamit ne Nyasachwa nogo nono. Ringrewa ka Nyasaye orito, to omiyo ka watiyo ne Nyasaye to ringrewa yot. Walam Nyasaye mondo Nyasaye oritwa. Wagone Nyasaye erokamano. Erokamano Nyasaye maler. Erokamano Ruoth mang'won. Wagone erokamano Nyasaye mang'won. Nyasaye maduong' iwachonwa e dho Daudi ni kaw in ema ibedo jagedo to tij jagedo nyalo bedo kayiem nono. Nyasaye koro gerwa, gerwa Nyasaye maler, ger ringrewa japuonj, ger ringrewa kawuono, mi ringrewa obed maber mari Birigre wa odak kuomi, Nyasaye mondo nyingi opaki. Agoni erokamano Jehova, kuom odiechieng' ma kawuono. Duonge page loch gin magi Nyasachwa, mi wabed gi tich magi, mi ringre wagi obed gi tich magi, mi gibed neno mar wachi, mi gibed ranyisi mar ber mari, mi gibedi Nyasaye mangima kod arita makare. Agoni yero kamano Yesu nikech iber kendo Jehova chinya kwa Nyasaye chinya ogol yero kamano nikech in koda chinya kwa japuonj nyingi mondo ting' malo nyingi mondo miti yero kamano Yesu kapok watieko chutho ng'at achiel ma digombo mondo jodolo omul mondo dhi mbele nigi wach moro ma diher mondo olamie Nyasaye dhi mbele mondo kochogi piny ayudo ng'at achiel

Wabonero kama Nyasaye majachana Nyasaye majarisi Nyasaye majalimbe mabele Nyasaye majagwethu mulibele Nyasaye majalimbe O Yesu ine daktari marwa Jehova mulichang alwa Ichang ringre ne Nyasacho Tichangi nyaka chinde Jehova Ichangi nyaka tije ne japuonji Ichamo weche duto ma osebedo ka gitimo. Weche gore. Alam ni jatelo maber okumba mar keto jadolo mar ngima ma jatich ni Andrew Jehova Ruodh Ngima. Oringo biro iri Jehova Ruodh Ngima Kristo Ruodh Kwe. Ineno kopong' gi midekre Jehova Ruodh Ngima ma jachieno oyieyo mar mondo mi oket miseka e Jehova Ruodh Ngima. agolo jachien marach mosebedo ka leme hmm. mag midekre Jehova ni jachien ber mondo othi jachien ber mondo a nying Yesu Jehova chung' ne wuodi Jehova ruodh ngima kobiro timo neno ka Jehova ruodh ngima noyudo ngima maber wanadukni ni erokamano chung' ne motegno e tijene gi dalagi Ruodh kwe kama entiere Jehova Ruodh ngima. Midhierni mag Satani ketho oko. Jehova gwedhe kochung' koyudo ngima maber, wanaduok nyiero kamano e tekuni duong'ni e haki ni Yesu Kristo Ruodhwa. Ng'wono mar Ruoth Yesu Kristo, hera ma Nyasaye Wuoro, lalo mar Roho Maler, osiko mar Nyasaye.